Сезнең спектакльгезне бик игътибар белән карадым һәм бик кызыксынып карадым. Беренчедән, спектакльгезгә яңа формалар керүе миңа бик ошый. Чөнки без инде сезнең театр тарихында беләбез яңа Хәзер форумнар кереп барганын һәм бу яктан мин әйтер идем, бу спектакльбезнең тарихы аның бик кызыклы дип уйлыйм, чөнки сезнең үзегезнең инде тарихыгыз бар. Айтматовны Җәмиләне куймаган бер театрда юк. Безнең Татарстанда аны Түбән Кама театры да куйды. Мин күргәнем балкыгы, Кыргызстанның үзендә куйганнарны да, бу спектакльләрне, билгеле, һәр вакытта да көнкүреш белән бәйләмиләр. Чөнки Айтматовның поэтикасы, аның инде шундый рәвешкә китерә, формасы ягыннан Поэтик спектакль килеп чыга, гомумән космос белән бәйле. Икенчедән, табигать кыргызлар, алар табигать кешеләре. Без менә җир белән бәйләнгән күбрәк, шуңа күрә дә без мичкә тотынабыз, утырган җирдә без утырырга тырышабыз. Кайда гына булсак та, без күп белән элемтәләр ул кадәр бик булмый. Шуңа күрә дә безнең интерьер күбрәк була иде үзебезнең спектакльләрдә. Монда билгеле сез Шулай ук космос киңлекләренә алып барасыз. Ә, инде ә, миңа калса, менә бу спектакльдә ә, төрки театрларының күбесендә була торган штамплар күзгә билгеле ташлана. Һәрбер спектакльдә инде хакаслар киләме, ул алтайлар киләме, ә, һәммәсе дә казаклар киләме, менә шул Кырык турында бара икән, һәр вакытта да шул тәгәрмәч килеп чыга, я гел бобла. Бобла ясалып торырга мөмкин, һәм инде шул белән уйлыйлар. Һәр вакытта да шул белән менә бу штамплар. Монда тәгәрмәчнең булуы кирәкми дә. Чөнки ул сезнең уйнаган вакытта ул сезгә комачаулый, күпчелек вакытта ул сезнең уйнаудан этәреп тә җибәрә. Игътибарны без актерлардан югалтабыз. Ә сезнең монда ком. Менә ул ком, ул җир дә, ул безнең өчен җир. Без, без дә татарлар өчен ул җир, ә алар өчен ул ком һәм шул вакытта су да. Менә җир, су дигән төшенчәләр ул төрки дөньядагы безнең менә җир, су, һава дигән төшенчәләр монда ачылып тора. Күктән төшкән су һәм шул су белән чистарыну ул төрле ассоциацияләр тудыра һәм спектакльгездә алар бик урынлы. Шул бик оста уйныйсыз ул моментларны. Җир белән комны төрле аны аш ашлык белән эш вакытында күрсәтәсез, аны төрлечә алымнар белән күрсәтәсез. Су буенда кызларның киемнәр юуында, анда шул ук башка вакыйгаларында сурәтлисез. Бик ачык алар күренәләр. Һәм инде менә иң миңа күңелгә тигән момент булды. Ул алып киткән вакытта Җәмиләнең, Җәмилә белән Дин Данияр арасындагы туган мөнәсәбәтне күрсәтү пластик формада ул сезнең примитиврак булып чыкты. Капланган кебек, монда хореография уйланылмаган кебек тоелды миңа. Белмим, мин бәлкем яңгышамдыр. Ул моментны сез уйламадыгызмы? Миңа гына шулай тоелды бу. Сез бит анда су тавышы килә һаман да. Водопад китте. Водопад китте, су китте. Мин сезне су астында, су астында күрәсем килде анда. Һәм сүз сез генә, чөнки ул Данияр мәхәббәтен сиздерми, аның эчке кичерешләрен без тоемларда гына без ул аудиториянга чыкканда бигрәк тә. Э, чөнки ул э, аның ул без без инде аңладык шулай буласын. Аның бер генә карашыннан һәм инде су белән менә шул водопадны принцип буларак шул су белән э, булганда анда Мәхәббәт, бәлкем, менә шунда шуның белән бетерергә кирәктер. Ә монда уртадагы хореографик примитив элемент белән түгелдер, бәлкем. Минем, минем бу фикерем. Аннан миңа ошады, менә сезнең линейный түгел, бер линиягә гына булмый вакыйга. Хронотопның менә шундый катлаулы булуы. Ул сезнең Озактан башлана, бүгенге көннән башлана. Инде татуировкалар белән булган егетне без инде беләбез Алтайларда да, Утырки халкы борынгылардан булган. Шуңа күрә дә монда башта ук безгә сигнал бирә, режиссер билге бирә. Монда бөтен дөнья, бөтен төрки мәдәниятләренең кушылмасы булачагын аңлата. Без монда башкортның да һәнәрен ишетәбез. Монда татар уракчы кыз татар җырда яңгый. Ә инде йолаларга килгәндә, билгеле сез кыргыз йолаларын ачып бирәсез. Ә алар да шулай безнең урта. Туй йоласы да, аннан теге атлар белән ат, ат чабышлары, көрәшләр, алар безнең һәммәбезгә безгә якын. Шуңа күрә дә монда менә бөтен төрки мәдәнияте белән бәйле шундый спектакль туган.

Бер елны Казахстанның Актау шәһәренә Каспий илләре фестиваленә баргач, Иблис Тән соң мина урамда бер казах сырый. Караган да спектакльне, аңа шак катлар инде, төрксөй, илченнәр килгән әйме, беренче урын алды ул, димә. Бу Мизельнес сезнең татарлардан баш шәһәре мәллә хәзер ди. Чөнки тегеләрне бит Алмата, Астанага күчте, әйме? Итәкче була дип сөйлисез. Мондый шундый уровень, шундый нинди имя, столичный театр уровень, иблис, спектакль турында, имя. Шул казак, шулай дип мине бик күңелле күтәргән һәм бераз килдергән иде, имя. Әйе, мин әйтәм, татарларның баш шәһәрендә белә күрәсез, театрдан күрәсез, баш шәһәрендә мин дә дидем, имя шәһәр. Шок булды, яхшы мәгънәсендә. Бу бит инде Җәмилә көткәнге. Мин хәтта бер э, Төркиядә Айбат белән бергә булдык име, сөйләштек, Буран Ибатов белән Җәмилә турында име. Бу бөтен төрки э, темасы э, нигез асылы төрки темасы шул сугыш, сугыш, кстати,

Дөньяда ир-ат дигән батырлык бар. Дөньяда хатын-кыз хатын-кыз исемендәге хатын-кыз дигән матурлык бар. Менә ул матурлык бүген Җәмилә ролендә иде. Ә батырлык э, Даниярда иде. Һәм режиссур менә шуны күрсәтә алган, шуны бирә алган. Бу Тимурның, Тимурның бик зор уңышы һәм чыннан да менә уйлап карасаң, әгәр дә бу сүзләр турында. Без иратлар Мәхәббәт дә мәхәббәт дибез бит. Ир-атлар хатын кызы ни өчен яратабыз? Аның матурлыгы өчен. Йөз, йөз кыяфәт матурлыгы өчен генә түгел. Гомумән, ул сәнгать. Ходай Тәгалә яраткан зилгәр матурлык хатын кыз. Чәчәк тә түгел, букет тә түгел, йолдыз да түгел, кояш та түгел. Тормышта, безнең тормышта матурлык ул бердәнбер хатын кыз. Менә мин шуны күрдем монда. Шуны күрдем. Бөтенләй икенче яктан килеп, шуны күрсәткән э, Еш Илсур безнең Тимур. Һәм батырлык. Аяк авырта, аксак, капчык күтәреп килә бит җәмилә тегеннән. Килә. Юк, ул аңа гашыйк инде, әйме, гашыйк, ләкин гашыйк булган кешедән мыскыл ителәсе килми, чөнки ул батыр ир. Алып менә, менә шул батырлык. Һәм. Ахырда соңыннан финал дип әйтәбез инде, чишелеш. Матурлык белән батырлык алар кушылырга тиеш. Матурлык белән батырлык кушыла. Менә бу идеяны тагы киләчәктә кичәйтеп булмас микән? Бәлки капшыгын, бәлки аны мамык тутырып зуррак капшык. Арыш капшыклар бит аны 50 кило. Аны инде күтәргән бар, без шуны күтәребез, 50 килоны шактый күтәрәсең, авыр уже димә. Ул кечкенә генә капшык, Мал турлыга бәки илле килограмм камчы кирәктер. Аннан соң Динараның тагын да менә яктырып ул күренә, болай да күренә. Аның йөзендә выразительность дигән су татарча ничек була дигән? Выразительность. Йөзенең матурлыгы миңа гашыйк булып утырасың. Ул бер заман шундый теге төссез икенче яктырып китә. Даниярны күргәч яктырып китә. Тик теге яктылык менә шундый диде. Тимурның мин Спектакльләрен күргән бар. Тимур, синең бу тагын бер зур үсешең инде. Син менә бик кызыклы гына. Синең һәр актерың алар хәрәкәттә. Менә ул халык дип язган иде. Ике кыз да безнең Индира белән Айгөл иде белән Лидия, димәк, алар да шул кадәр җылыйлар, шул хәтле тереләр иде. Рәхәтләнеп менә шуларга карап утырасың. Берсе дә, менә, кара утырдым, тукта, монда главный, баш, баш герой хәзер алгарак чыккан, тегеләр артта ял итми микән дип, юк, һәммәсе хәрәкәттә, һәммәсе шушы ниен тутыра. Потом особо хочу отметить сценографию. Очень удачно, очень продуманный, очень талантливый подход к сценографии.

Котлыйм бу уңыш белән, бигрәк тә Тимурны һәм чыннан да бу труппа белән, мондый коллектив белән, мондый театр белән, ди ме? Әле Алла бирсә сезгә тагын да зуррак уңышларга ирешергә язсын. Менә Нияз абыегыз тагын да матур итеп сәхнә журналына үзенең фикерләрен язам диде. Бәки, белмим, мин дә бәки Үземне лирик бер крич белән шунда кыстырып та куярмын име, ләкин бүген менә монда безнең Сәхнә журналының веб редакторы бу безнең сөйләшүне яздырып бара, ул иртәгә үк Сәхнә журналының электрон версиясенә бу обсуждение, бу фикерләр, фикер алышу дөнья күрәчәк. Сәхнә журналында сез бу фикерләрне тагын барлап күрә аласыз, сез генә түгел, тамашачы, сезне яраткан халык күрәчәк, сезне яратмаган Тамашачы, сезне белмәгән тамашачы моннан соң сезне тагын да яратачак. Айгел театрын әйбәт иткән акустика, гениальныйме, шул хәлле авырысы бик көчле. Димәк, аларга шушы